Bore da, diolch am y gwahoddiad i ymuno gyda chi. Yn anffodus, dwi'n ffili bod na mewn person, yn teimlo braidd yn anhwylus, felly saff si saffa yn y byd sydd ohoni. Ie, cyflwyniad bach byr yn amlinellu ameth ar y preseli a'r ffordd eiraidd a siwt mae wedi newid a beth mae'r um, Parc Cenedlaethol yn ceisio ei wneud i warchod um, y cynefinoedd sydd gyda ni ar y Preseli. Nawr, tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl yn yr oes fesolithig, oedd y Preseli wedi orchuddio gyda coed, felly golygfa tebyg i hyn bydde gyda ni. Ond wrth i ddyn ddechrau torri coed a llosgi dros rhyw fil, dwy fil o flynyddoedd, fe newidodd y tirlun ac agorwyd y tirlun i gyrreu i ni yn i weld e heddi. Nawr, mae'r Preseli yn ardal eang iawn sydd yn sydd yn ffinio gyda nifer fawr o, o ffermydd a nifer fawr o amaethyddion Mae'r tirlun yn cadw i newid. Dwi'n siŵr fydd nifer ohonoch chi a straeon gwahanol am wahanol ardalodd o'r Preseli. Um, dwi'n cofio amser ni fachgen bach, sa'n mo faint o wirionedd sy'r stori yma, dwi'n dwi licio meddwl bod um, bod rhywfaint o wirionedd. Amser, amser ni fach, amser godro, a, a dy ci yn gweud bod nhw wedi colli buwch unwaith, um, rhaid mae'n ôl yn y, yn y 50au, um, bod nhw wedi colli un o'r, un o'r trwysiadu, un o'r engeirod, a, a bod wedi rhedeg lawr y ffordd a, arno i gomin, arno i ros pensarn, neu gomin pensarn, a, a bod nhw wedi mynd i'r mynnu a, a bod nhw wedi colli ddi, a bod nhw'n cwestiynol wel beth ych chi'n meddwl colli mae digon hawdd ffindio buwch ddu a gwyn a a wedodd e na na anffodus fi oedd i farw a a finne fel blendy bach yn gweud wel wel shwt shwt mae buwch yn gallu marw jyst wrth redeg mas i'r mynni a fe nath e esbonio nôl yr adeg ynny oedd yna bwll dŵr oedd yna lyn i gall i gael allan ar y mynni a yn anffodus erbyn bod nhw wedi dala lan ar fuwch 'na gyd o' nhw yn gallu gweld o'dd o'dd top ei chwt yn diflannu dan y dŵr. Wrth gwrs y y pît a'r a'r mawn yn yy mawn gwlyb i gyd. Peidiwch gofyn i mi ble ma'r pwll dŵr fe nath yy fe nath yym dwi wedi am dreol esbonio i fi, ond um, hyd heddi dwi wedi ffili ffindio y pwll yma, ond bydden ni syni dim ar fel mae'r fel mae'r hinsawdd wedi newid dros y blynydde bod e wedi hen sychu lan. A falle mewn blynyddoedd i ddod fe, oedd, fe fydd rhyw archeolegydd bach yn, yn, yn ffindio gweddillion, gweddillion buwch ar, ar ganol y Preseli. Sori, stori bach yn, yn, yn, yn, yn dywyll, falle i'r dydd heddi. Ond tybed os da chi straeon tebyg an, an, an, anifeiliad sydd wedi mynd ar goll neu anifeiliad sydd wedi torri mas i'r preseli dros y blynydde. Rad. Yn draddodiadol, a hyd heddi daf defyd mynydd Cymreig sy'n cael ei defnyddio i bori ar uh, y preseli, ond mae nifer o gwahanol o is-deipiau i gael gyda ni hefyd. Mae rhai gyda sy'n frith frown, a wedyn mae gyda ni hefyd, fel ni'n ei gweld yn y llun yma, y defyd um, gwyn uh, traddodiadol. maen nhw yn, uh, yn ddefyd caled iawn, um, glân, tin iawn gyda nhw, cwte hir yn draddodiadol er mwyn cadw drafft, a cluste bach iawn. Nhw'n wneud yn dda iawn ar y tiroedd garw. Nawr, un sialens sydd wedi datblygu dros yr amser yw gwybod defed pwy yw pwy. Yn hanesyddol, bydde defed yn cadw at i batrin, i, i patrin i hunain, um, ond dyddi yma, wrth gwrs, drwy, drwy reole a drwy llywodraeth, mae gyda, mae gyda pob dafad, um, neu pob dafad da, no, mae'n cadw doi dag, un yn bob clust, mae'r ddafod hon, a, a dwy mewn un um, management, bydden ni'n dychmygu. Ond, um, a ar y tag wedyn mae rhif UK a bydd yn dangos wedyn pa ardal o'r wlad, pa ardal o'r sir a wedyn y ffarm a'r ddafad honno wedi dod a rhif unigryw y ddafad i orffen wrth gwrs. A dyna siwt mae dyna siwt mae'r marchnadoedd yn gallu'r um, tres yn dyfe yn cael tracio ble mae pob yn i fel uh, wedi dod o ba ffarm maen nhw wedi dod. Ond flynydde nôl bydde wedi bod iawn, bydde da ni nodau wedi bod, mae ambell i ffarm dal yn nodi nodi defed, achos mae'r tags yma'n gallu mynd ar goll. Yn ffodus, sa'i wedi ffindio siampl o'r ardal yma, ond dyma os licwch chi, ddwy glyster i mynydd bob ochr y ddafad, a yn dangos bydde pob ffarm gyda'i nod unigryw. Os bydde'r defaid yn mynd i grwydro yn mynd ar goll yn cael eu casglu gyda rhywun arall, bydde nhw'n haws, bydde yn, um, bydde nhw'n cael, bydde'r nod yma, bydde nhw'n gallu cael i adnabod. Lliw hefyd yn ffordd arall o nodi dafad pwy yw pwy. A mae David yn gallu gorbori yn hawdd iawn. Bydden nhw'n gadael popeth fel carpet os bydden nhw'n gallu. Maen nhw'n pori yn agos at y llawr, um, ond maen nhw'n anhebyg i dda, achos mae David falle tyma bach mwy ffwsi. Um, maen nhw'n hoff iawn o flodau a tyfiant ffres, ond allai ddim yn, yn, ddim yn bwyta yr hen dyfiant. Yn aml iawn gyda David ar y Preseli, byddwn ni'n gweld bod nifer o ardalodd yn cael eu pori yn dyn iawn, ond wedyn ardalodd arall yn cael eu gadael, cael eu gadael i fynd. Fel wedys i, mae'n hoff iawn o fwyta blodau sy'n he a thyfiant ffres sy'n gallu bod yn broblem um, o ran ecoleg a um, helpu cynefinoedd a, a tyfiant gwahanol i, i, i ffynnu ar, ar y preseli. A i ni'n symud at y uh, porwr diwetha, sef y uh, cyffyle. Mae cyffyle yn pori am 16 awr o bob dydd, a Mae'n wahanol i'r defaid porfa maen nhw'n ei hoffi a dyn nhw ddim yn dueddol o fwyta y blode. Felly o ran o ran helpu cynefinoedd gwahanol mae cyffyle yn, yn bwysig iawn. Bwyta'r porfa bras a rhoi lle i flode i ddatblygu. Mae'r niferoedd o'r briseli wedi cwmpo dros y blynydde yn nhw'n wedi nôl at troad y mileniwm a hyd at 2010 lle na doedd gwerth mawr i gyffyle a, a ambell i ffarmwr wedi dod a um, cyffyle lliw os ligwch chi y piebald am, ambell i, i gaffi'r lliw uh, er, mwy, er mwyn rhoi gwerth i'r cyffyle yma. Nawr dwi ddim yn gwybod y nifer ond off top yn ben rhyw dri neu bedwar sydd yn dri neu bedwar tir feddiannwr gwahanol sydd yn pori cyffyle ar y, y preseli. Amseron ni'n ymancach oedd um, ponis gyda ni ar y preseli, Dycu Tom, a oedd e hefyd um, ponis gyda Pod Cynnon yn dod i bori, a o'n nhw'n dda iawn am wybod i Cynefin, gwybod i tir, a gwybod os oedd ei eto agor, gallen nhw ddod nôl mewn, ond nhw'n hawdd iawn i trin. Um, ond dwi'n cofio ges i i bresant i Nadolig, ges i, neu ar y ben blwydd oedd e, os gosodwch fi, ges i farch bach, farch bach dyn, a o'n i'n cadw fe mewn parc, um, ar bwys y mynydd, ond fe gath e, fe, fe gath e um, olwg o rhyw, o rhyw gaseg oedd ar y mynydd a penderfynodd e bod yr, y, y ffens ddim yn mynd i fod yn, yn ddigon a felly mas a fe i'r mynydd. A trwy rhyw hap a damwen a, a trwy bopeth gymerodd i ddwy flynau a hanner i ni i iddo ben a dala a casglu uh, y march bach yna. Felly mae casglu um, casglu cyffyle a'i trin a'i trafod nhw yn gallu, gallu fod yn broblem ar y preseli. Ond yn anhebyg i, yn anhebyg i ddefyd, um, does dim tagiad a, does dim tagiau ar cyffyle. Dyle fod yn ddiweddar, dyle fod microchip um, mhob ceffil nawr, ond gan aml mae'r ffermwyr yn adnabod i cyffyle achos mae pob un o'n cymeriadau gwahanol.

So eisiau mynd mlaen a mlaen a mlaen, um, achos dwi'n siŵr bod chi'n edrych, i, edrych mlaen i fynd am wac rhai yn eich hynny sydd wedi crynhoi yn grymych. Um, un peth dwi eisiau siarad yn gyflym eto, um, sef beth bydde nifer yn meddwl bydde llwybr y defed, sef y llwybr yma ar y mynydd. Ond gwaith um, mae'r Parc Genedlaethol wedi mynd ati dros y flynydde, dros y ddegawd a mwy diwetha, yw um, llosgi a wneud yn siŵr bod y llwybr y tân digwyddalu. Nawr dyma fap o, o dros yr 8 blynedd diwetha o'r holl lwybr y tân sydd wedi cael i, i, i torri nid yn unig ar y Preseli, o draw hefyd ar foel dyrch a, a is, uh, draw hefyd ar, ar foel dyrch a, ac ardalodd ardalodd hefyd lan y bwysau mast ac yn y blaen. A hefyd y Ferenni Fawr yn rhan, a hefyd Comin, um, Comin Casmal hefyd a uh, Carningli sydd ddim ar y map. A pwrpas llwybr y tân, os fydde tân gwyllt yn dechrau, um, wel bydde'r mynydd wedi cael ei dorri lan i adrannau gwahanol fel bydde ddim popeth yn cael. Mae gyda ni gynllun man hyn a greuwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru o'r ardalodd ddyle cael ei gwarchod, rheini gellir cael eu llosgi a chaniatad, a'r ardalodd coch, y rheini na ddyle, na ddyle, na ddylid cael i llosgi o achos yr bioamrywiaeth sydd yn yr ardal hynny. Felly yn flynyddol, gan amla, ym mis Tachwedd, fyddwn ni'n mynd allan a bydd contractwyr yn cael eu trefnu er mwyn torri uh, torri llwybrau gan ymlaen drwy dair metr, fel os bydde tân yn dod mynd hyn nawr, bydde fe ddim yn llosgi y ffens, bydde'r tân yn llosgi mas, achos bydde ddim, bydde ddim, bydde ddim ffuel, bydde ddim byd gyda fe i losgi. A dyma ni, tân ar y preseli, nifer o bobl lleol yn, yn yn ymfalchïo o weld tân ar y Preseli, yn deall fod e yn ffordd o um, warchod y Preseli, um, dwi'n gweud gwarchod achos anaml iawn os nad yw'r defed yn pori ddigon, mae'r llwyth y tanwydd yn mynd yn uchel iawn, a os fydde tan gwyllt, fyddai'n fydde berig bywyd. Felly, llosgi pwtiau bach er mwyn rheoli y llwyth tân, a hefyd er mwyn creu porfa ardalodd o borfa newydd. Ond wrth gwrs, mae'n rwy'n yn feddwl am dan gwyllt, da ni'n meddwl am danoedd allan yn Australia. Danoedd beth yn edrych fel hyn. A mae nifer o bobl falle meddwl mai fel amau ar y preseli. Um, yn aml iawn bydd tân yn llosgi trwy'r dydd ambell waith mewn yr nos a gadael adran fowr o ddiwch ar reole. Fel i ni'n gweld eleni, fel osgwyd um, ardal ger Cerig Lladron, sori, Cerig Marchogion, a dyma'r tir gafodd i losgi. O bell yn syth ar ôl iddo gael ei losgi, oedd e'n edrych yn ddi a ddiflas, ond fel y gwelwch chi, dim ond y porfa marw ar y top sydd wedi cael ei losgi, a oedd hwn pethefnos a hanner ar ôl y llosgad, ein ni'n gweld y tyfiant newi yn dod o hyd. A ni'n gweld y ffin o'r tir oedd heb gael ei losgi fan hyn ar y dde, a wedyn y tir oedd wedi cael ei losgi, a ni'n gweld y gwyrddwch a'r porfa sydd yn datblygu yn y darn oedd wedi cael ei losgi. A yn helpu pob fath o, o fywyd gwyllt, yn enwedig adar sy'n nythu yn isel. Dwi'n siŵr bod Mary wedi siarad am, am yr adar hynny. Yr ehedydd, um, oedd yr ehedydd yn dechrau nythu yn yr adran yma um, yn syth uh, yn amser rydyn ni'n cymryd llun. Felly, a i ddim i wamalu mwy, ond dyna amlinelliad byr o sut mae'r Parc Genedlaethol yn gweithio law yn llaw gyda, gyda, gyda porwyr y Preseli er mwyn diogelu beth sydd gyda ni a, a i ddiogelu fe i genedlaethau sydd i ddod drwy ddefnyddio pori uh, llaw yn llaw a technegau cadwraeth arall megis llosgi. Gobeithio bod hwnna wedi rhoi un neu ddoi bwynt trafod i chi. Os nad yw'r cwmwle rhy isiel y bore yma, beth am edrych o dop foel drygarn a treial gweld y llwybrau tân gwahanol. Byddwch fydd syndod â chi o weld faint sy'n na amser y drychwch chi i edrych. Y rhai falle mwyaf amlwg uh, yw rhai ar ben y frenni yng nghanol y gyrrig. Diolch, hwyl fawr.